Hemmäňize salam. Her birimiz ukusyz galyp görendiris, ýöne ukynyň beýnimiz üçin näderejede möhümdigini bilýärmikak? Şu gün uky diýen zada birazajyk bilim tarapdan seredeýliň. Ukudakak beýin näme etýär? Az uklamak beýne nähili täsir etýär? Ukymyzy doly alyp, irden energiýaly turmak üçin näme etmeli? Bu gün şo barada gepleşeýliň. Indi, uky näme üçin wajyp? Uklamasak näme bolýar? Uky adamyň beýni üçin iň möhüm prosesleriň biri. Ýöne köpimiz şoň ähmiýetini bilemizok. Garaşyk käbirimiz-de gereginden köp bilýäs, ukyny beter hemme zatdan gowy görýärlimiz. Adam ukuda wagty beýni dynç alýar. Ýöne diňe dynç alanok, öz-özüni arassalaýar, abatlaýyş işlerini geçirýär. Arassalaýar diýýänim, gerek däl maglumatlary pozýar. Abatlaýyş işleri diýmek-de biri-biri bilen bagly bolan kabelleri gopan zat eden babolsa arasynda şolary ýene-de bir-birine çatýar. Amerikaly professor, newrohirurg, özi-de ýazyjy, şo şeý diýýär, Uky beýnimiz üçin iň güýçli Zarýadnik, zarýad berýän kabel diýýär. Diýjek bolýan zady, zarýadnik ýa zarýad berýän kabel bolmasa, iPhone on ýedi göterseň-de peýdasy ýok-da. Özüňem bilýäň-a, ukyny alman otursak ýa-da wapşe ýatmasak, ertesi gün bir zada konsentrasiýa, wnimaniýa, üns berip duranok. Adam uklaýan wagty ukydyka beýin maglumatlary gysga möhletli gysga wagtly pamýtden alyp, uzak möhletli uzak wagtly pamýde geçirýär. O näme diýmek? Günüň dowamynda täze maglumatlary öwrerýäs, biriniň telefon nomeri ýa başga biriniň ady, ýa-da biržewoý rynokdaky aksiýalaryň bahasyndaky aşak-ýokaryk hereketler we şuňa meňzeş zatlar. Ine şo zatlary beýin gysga möhletli pamýde uklaýar. Soňra ýatanda, uka gidende beýin şony şo maglumat gerek bolsa Uzak möhletli pamidokla gerekgä bolsada zyňyp goýbeli. Nämä görä uzak möhletli pamida geçirýä? Nätip bilýä şo pamida geçmelimi geçmeli dämi. Siz kyn kyn soraglar soraýaňaý tüweleme. Şu iPadda ýazylmadyk soragda soraýaňmylämi arasynda. Gysgaça belläp geçsek, geçirmelimi ýa geçirmeli dämi diýen filtrle bar. Sen eýläk, sen beýläk diýip duran filtrle bar beýinde. Bos Malakosos multikde bäbekle gelýäka Sen dünýä sen ofisa sen dünýä ofisa saýlap otur edýä şolar ýala filtrlap adam. Indi soraň üçin aýtyp geçeýin haýsy filtrladygyny. Birinjisi emosionalnyý filtr o näme diýmek kiçi wagtyň iýen tuduň tagamy ýadyňa düşýämi? Hawa düşýä.
Düýn näme iýeniň ýadyňa düşýämi? Ýok düşenok. Ine şo tuduň tagamyna beýin emosional bir täsir, duýgy goşany üçin seň uzak möhletli pamediňde galypdyr. Ikinji filtr gaýtalamak filtri. Bir zady köp Gaýtalasaň şo zat ýadyňda gowy galýar. Indi şoň üçin sapaklary köp gaýtalaň diýip öwredilýär. Ýene bir başga filtriň biri, olam şo adamyň gyzyklanýan zatlaryna degişli maglumatlary uzak möhletli pamýada oklaýar. Meselem futbol fanatlary, janköýerler. Başda üçde hemme futbolistleriň atlaryny ýatdan bilýärler olar. Hawa. Ondan başga ýene bir filtrlaň biri, iki sany maglumatyň arasynda baglanyşyk gurma filtri. O näme diýmek? Meselem sen Bir ýerde täze bir adam bilen tanşaňda, o adamyň adyny soraňda-da, o-da saňa Aman diýse, sen hem içiňden, Ä, meň ýegenjigimiň adamy Aman-ow! diýip, şo bilen, şo adamyň ady bilen sen ýegenjigiň arasynda baglanyşyk gurýaň beýnine, soňra şo adamy göreňde-de, şol oglanyň ady Aman diýip ýadyňda galýar. Eýnşteýn öz köp işinde-de şo gysga möhletli pamýt bilen uzak möhletli pamýdyň tapawudyny köp ýerde belläp geçýär. Şonuň üçin adam gowy uky almaly. Bir sözem bar, Gowy pikirler işleýän wagtyňyz däl-de, köplenç dynç alýan wagtyňyzda geler diýýär. Başga-da ýene bir hudožnik bar, Salwador Dali diýip, murty uzyn bir. Şo Gündiz agaç uklap alaýyn diýende eline ložka alyp uklaýan eken. Ýaňmyr uka gidende-de elinden ložka gaçýan eken, şo ložkaň gaçan sesine-de oýanýan eken, şonda-da ylham geldi diýip surat çekýän eken. Aslynda gündiz az-owlak uklap almak-da erbet pikir däl. O näme üçin beýtýän eken, eline ložka alyp ýatýan eken? Munä häzir ukyň stadiýalary bar, şony aýdyp berip otyrkam aýdyp geçeýin onam. Hum. Onam ukyňy alman tursaň, beýnä näme zyýany bar? Ilki bilen-ä beýniň öwdäki bölegi rasional pikirlenmegi ýa-da iki-üç sany wyboryň arasynda saýlamalan bir zady, şo zat bilen meşgullanýan tarapy haýallap başlaýar. Haýallap başlany üçin beýniň merkezindäki biziň duýgularymyzy kontrol etýän bölegi köp işleýär. Şo merkez köp işleýäni üçin Tä indi öwdäki haýallat-da. Şo haýallan üçin ortadaky köp işleýär. Şo köp işläni üçin günüň dowamynda sähelçe bir zat bolanda basym gaharlanyp başlaýas. Basym gaharlananda-da adamyň ýüregine zyýan ýetýär-de. Indi ýatykak beýin işleýär diýýärler. Aýdyp geçdiň-ä, arassalaýar, abatlaýar diýip. Hawa.
Şomy işleýän zatlary? Hawa, şola ýöne arassalaýar, abatlaýar diýmek üçin belli bir proseslerden geçmeli. Aslynda ukyň dört sany stadiýasy, basgançagy bar. Şolary aýdyp bereýin. Birinji stadiýasy, basgançagy ýeňil uky diýilýär. Ýaňy-ýaňy uka gidip başlan wagtymyz beýin daş-töwerekden, hemme zatdan habarly, ýöne ýuwaş-ýuwaşdan gowşap başlaýar. Ikinji stadiýa, basgançagy ýeňil orta uky. Onda-da ýene-de beýin daş-töwerek bilen baglanyşygy dolulygyna kesenok, ýöne adamyň endamy, myşsalary gawşap başlaýar, ýürek uruşy ýuwaşlaýar, endamyň temperaturasy aşaklaýar, gyzgyny gaçyp başlaýar. Üçünji stadiýa çuňňur uky diýilýär. Ine şu stadiýada beýin uje dolulygyna daş-töwerek bilen baglanyşygyny kesýär, diňe öz-özi bilen, şo özüni arassalaýar, abatlaýyş işleri şo stadiýada geçýär. Bizem iň gowy, iň süýji ukyny-da şo stadiýada alýarys. Dördünji stadiýa Rem stadiýasy diýilýär. Rem sözi iňlisçe sözleň baş harplaryndan çalt göz hereketi diýmek. Indi onuň nämedigini häzir düşündirip bereýin. Şu stadiýada adam düýş görýär. Düýş görýän adam ýatykady, ukuda bolsa-da, gözi eýläk-beýläk hereket edýär, gözi ýapyk bolsa-da. Ine, şundan gelip çykýar şoň ady. Bu stadiýada beýin çuňňur uky stadiýasyndaky ýalak dolulygyna çuňlukda däl. Beýin aktiw şekilde işläp durýar. Ýöne adamyň endamy gowşak bolýar, myşsalary hereket edip bilenok, ysgynsyz bolýar. Şoň üçin düýş göremizde it, gaplaň, möjege aňyrda dursun, pyşaga-da, kowala-da diýip ylgap ýetýär-dä yzymyzdan. Onda şoň üçinmi düýş göreňde ýokardan gaçýan ýaly bolýaň, dagdan ýa bir zatdan gaçan ýaly bolýaň?
Bir sebäpleň biri.
Beýin şo myşsalaryň ysgynsyzlygyny duýýar, şoňa-da aşak gaçmak diýip düşünýär. Köplenç gündiz stres, gaýgy etsek, şolar ýaly düýş köp görýäs. Adam näme üçin düýş görýär? Alymlar dolulygyna sebäbini düşündirip bilenoklar şu wagt, ýöne beýin bilen baglanyşyklydygyna-da doly ylalaşýarlar. Gündiz oýakak günüň dowamynda gynançly, begençli ýagdaýlary, problemalary gije ýatamyzda beýin işläp düzýär, arassalaýar. Şonda şo problemalary çözjek bolýar, gynançly ýagdaýlary zyňjak bolýar, begençli ýagdaýlary belläp aljak bolýar, şo prosesleri geçirýäni üçin düýş görýär diýjek bolýarlar. Hä, onda şoň üçin bolmaly, gündiz näme barada köp pikir etsek, gije düýşüňde şo zat barada düýş görýäň.
Bolup biler, menem şeýle pikir etdim. Indi gawy edip ukymyzy almak üçin, irden turamyzda energiçli turmak üçin näme etmeli? Birnäçe ýönekeý, ýöne täsirli endikler bar. Mysal üçin, gije ýatmazdan bir sagat öňünçä eýýäm Telefony, kompýuteri, telewizory aýyrmaly. Indi düşünýän, soňky mahal köpimiz işimizi telefon, kompýuter arkaly ýerine ýetirýäs. Şolar bolmasa işimizem edip bilemizok. Olam dogry. Hatda ertirden telefony ýanymyzda goýmasak turbam bilemizok. Sebäbi budilnik şo telefondan gurulgy. Oňa-da düşünýän. Ýöne iň bolmanda özümiz üçin, öz saglygymyz üçin ýatmakak bir sagat öňünden şo zatlardan elimizi aýyrsak gowy ukymyzy alyp bileris. Sebäbi telefonyň, kompýuteriň yşyklary mawyş. Diýilýänä, şo gözüň bilen seredeňde beýin entäk ýagty, men ýatmaly-dä diýip signal ugratýar. Şoň üçinem uka gidip bilemizok. A oň deregine kitap okasak, hade bäş sahypa-da ýeter-ýetmez eýýäm ukyň tutup başlaýar. Ýene bir ýönekeý endik, agşam uje kofe içmeli-dä. Kofein bar-da içinde. Eý, oňarsaň-a gara çaý hem içmeli-dä aslynda. Meselem, on birde ýatýan bolsak, agşam sagat sekizden soň eýýäm içmeli-dä-da kofeany. Başga bir ýönekeý endikleň biri, olam her gün şo bir sagatda ýatyp, Turmak. Meselem, sagat on birde ýatyp, irden ýedide turýan bolsak, iş günleri, dynç günlerde şol bir sagatda ýatyp, şol bir sagatda turmaly. Obişna köpimiziň etýän zadymyz näme, iş günleri her kimiň mekdebi bar, çagalar bagy bar, işe gitýär, şonuň üçin ir turýar, irrägem ýatýar. Ýöne dynç günleri ýa-da baýramçylyk günleri gijiräk ýatyp, gijiräk turaýýasda, ot şony etmeli, aslynda ritm bolmaly, şo bir sagatda ýatyp, Şo bir zatda turmak ukyň hilini artdyrýar. Başga bir ýönekeý endikleň biri ýatýan otagyňy salkyn saklamaly hem-de garaňky saklamaly. Size endamyň gyzgynlygy näçe basym aşaklasa, şonça basym uka gitýäň. Şoň üçin ýatmakkaň gyzgyn duş almaly däl. Soňky endigiň biri, gündiz günüň dowamynda sport bilen zanimasiýa etmeli. Elbetde bärde agyr işde işleýärler, gurluşykda, fabrika, zawodda, önümçilik, Ýörite daýhanlar, senagatda işleýänler, olar tagam günüň dowamynda gaty ýadaýarlar. Ýöne bärde sport bilen zanimasiýa etmezlik, stoluň başynda, kompýuteriň başynda kän bir ýadatmaýan işlerde işleýänler üçin aýtjak bolýarlar-da. Ýöne sporty edil ýatmazdan az wagt ozal etmeli-dä. Sebäbi sportdan soňra ýüregiň çal turýar. Ýüregiň çal tursa-da basym ýatyp. bilmeýäň. Indi ýaňky hudožnigiň ložkasyny aýtyp berjek diýýä. Hawa, ýadymdan çykdy, durk Howeýanç men aýtyp bereýin reska. Ot, şo Salwador Dali näme üçin beýtýän eken? Indi ýaňy men ukyň stadiýalaryny aýdyp geçdim-dä. Birinji ýeňil uky diýdim, soň ýeňil orta uky diýdim, soň çuňňur uky, soňam rem ukusy diýdim. Adama iň gowy ylham rem stadiýada düýş görýän mahaly gelýän eken, sebäbi problemalar şonda çözýän eken. eken. Salwador Dali şony bilýän eken. Şoň üçin eline ložka alyp ýatýar. Ýeňil ukyny, ýeňil we orta ukyny geçirýär. Çuňňur uka gidende myşsa sowşaýar-da, eline ložka gaçýar. Ložka gaçany üçin-de çuňňur uka doly girmän, göni oýanýar. Oýananda, indi çuňňur ukudan soň REM-e geçmeli-a. REM-daka-da ylham gelmeli. Beýniň şo myşsasyny kontrol etjek bolýan eken ol. Indi REM-daka ylham gelse, onam düýş bilen geçirip gitse, elinden gitjek-dä ylhamy. Şo gitmesin diýip, Rema geçmäkä, çuňňur uka-da doly girmäkä özüni turzup, şo myşsany işletýär, şo ylhamy-da surata geçirmek isleýän eken, geçiripdirem. Bu günlükçe boldy, hoş sag boluň, agza boluň, laýk basyň, kommentariýa ýazyň. Basdyryň ýazdyryň.